U fl-istudio issa magħna għandna wkoll lil Guido Lanfranco li nagħtuh ukoll l-għodwa t-tajba. L-għodwa t-tajba lilek u lis-semmiegħa. U fil-fatt lis-semmiegħa nixtieq ukoll ngħidilhom grazzi, il għaliex wara l-speċi ta' appell ċkejken li għamilnielhom biex min ma laħaqx kellimna bħal-lum tmint ijiem jibgħatilna dak li kellhom xi jgħidu permezz ta' ittra u fil-fatt irċivejna għadd mhux ħażin ta' ittri, hux hekk Guido? Iva, imbagħad dawk anaknoleġġjahom jien personalment u da. Hekk hu. Imma xorta waħda Min ma jilħaqx iċempel u jkollu xi ħaġa li xtaq jgħidilna, jiktibhielna, speċjalment tkun qasira, aħjar milli tintilef. Aħna ma rridux jiġifieri poeżiji li jinsabu fil-kotba, lanqas talb formali u affarijiet hekk li nsibuhom, imma kliem u taqbil li kienu jgħidu missirijietna u baqgħu jgħiduhom minn fomm għall-ieħor, minn ġenerazzjoni għall-oħra, sakemm waslu sa żmienna. Hemm ħafna tipi ta' ta' ta' qbil. Ftit minnu huwa talb, kif smajna l-aħħar darba, ta' diversi tipi qabel l-irqad, qa meta tqum, ħaġa oħra biex ma noqgħodx nerġa' nirripeti li għedna. Oħrajn huma bħallikieku tip ta' skunġrar, tip ta' għall-mard, pereżempju waqt it-tbaħħir. Anzi jekk xi ħadd jiftakar xi kliem u taqbil u talb u xi ħaġa oħra li kienu jgħidu waqt it-tbaħħir, dawn kien hemm tant minnhom differenti, kull bniedem u bniedma kienu jiġbru kliem minn missirijiethom li kważi qatt mhuwa l-istess, li huma interessanti wkoll nisimgħu bih waqt it-tbaħħir speċjalment kien ikun jew waqt il-mard, biex jitolbu għajnuna lill-mard, jew kontra l-għajn, Jew Sibt il-Għid. U kien hemm min ibaħħar regolarment kull nhar ta' Ħamis ukoll. Imma aħna fil-kliem li qed ninteressaw ruħna. Guido, fuq il-linja diġà għandna xi semmiegħa, imma qabel xejn tajjeb la semmejna t-tbaħħir. Il għaliex forsi min hu ta' età żgħira ma jafx x'jiġifieri tbaħħar. Ħalli nispjegaw ftit x'kien isir u x'materjal kien jintuża. Le, fil-fatt fil-qosor ħafna titbaħħir fiha storja twila u raġunijiet varji. Imma t-tbaħħir kienu jħossu li biex jitolbu l-għajnuna t'Alla f'ċerti okkażjonijiet, speċjalment biex ineħħu l-ħsara, d-deni, l-mard, id-dwejjaq, iridu jikkomunikaw ma' xi ħaġa li ma tidhirx, kienu jużaw ħaxix maħruq, għax anki d-duħħan stess huwa simbolu ta' xi ħaġa, mid-dinja tiela' u tisparixxi lejn xi ħaġa li ma tidhirx. U t-tħaħen kienu jużawhom F'kull pajjiż għal kull raġuni, mhux bilfors insara u hekk, kull tip ta' bniedem kellhom tip ta' tbaħħir. Il-Maltin l-iżjed li kienu jużaw, żebbuġ ta' żmien Ħadd il-Palm u taċ-ċeremonji ta' żmien il-Ġimgħa l-Kbira. Kien hemm ukoll min iħallat xi ftit tax-xema tal-Gandlora jew inkella ftit xemgħa tat-tniebri speċjalment. Jiġifieri dawn ix-xemgħat kienu jħalltuhom ukoll maż-żebbuġ u affarijiet oħrajn. Imma l-fatt li kienu jaħarqu xi ftit ħxejjex u ħwawar u affarijiet oħrajn u jgħidu xi talba jew kliem jew taqbil, ħafna minnu bilkemm jifhmuh imma kien ifisser li jridu jikkomunikaw mas-supernaturali jew kontra l-mard jew kontra l-għajn jew kontra xi ħaġa oħra jew biex tibda sena tajba Bħalma kienu jagħmlu wkoll f'Sibt il-Glorja. Hekk hu, u minn hawn u ftit ieħor nitkellmu wkoll mas-semmiegħa tagħna.
Rigal sabiħ għal Jum il-Missier, 100,000 lira fil-Lotterija Nazzjonali. Tinsewx tistaqsu għall-kartolina ta' Jum il-Missier b'xejn. Tlugħ nhar il-Ħadd 13 ta' Ġunju

L-ewwel nett kont se ngħidilkom talba qasira ta' wara t-tqarbin, però fuq di tat-tbaħħir nista' ngħid li jien għandi vażetti li l-mamma tiegħi qalgħathom fi żmien, aw, fit-tieġ. Vażett, eħe, eħe. Qishom anfora u imtaqqbin u kienu bl-għatu, ma ngħidx istorja. Tal-foħħar dawn?
Iva, min ikissirli minnhom. Però se ngħid ukoll punt.

Issa, dina t-talba kienet għall-Mitilien ta' wara t-Tqarbin. Jiena li nara sinifikat fiha huma fiż-żewġ kelmiet li huma jennik u janik. Id-differenza milli tieħu l-hena u issir sinjura. T-talba qasira ta' wara t-Tqarbin hija din, Ruħ tiegħi. X'joqsok aktar f'din il-għodwa ladarba ġie iżurek Alla? Hu ġie biex ihennik u jagħnik u jkun għalik Għan għall-ħajja ta' dejjem. Għalija dawk it-tliet kelmiet, ihennik, jagħnik u Għan,
fihom Eħe, magħżulin tajjeb għall-okkażjoni, eħe. Daqshekk, nieħu gost nisma' l-programmi u jiddispeċini li. Le anzi nirringrazzjawk.
Meta ma nkunx nista' naqbad. Imma għax diffiċli taqbad ikun hemm ħafna imma. Diffiċli imma naf nisraq naqra l-ħin. Eħe, imma xorta nħeġġu 'l ħaddieħor li ma jistax jaqbad jew ma jridx joqgħod jiċempel. Jipprova. Jiena nħalli ċans. Meta narah engaged inħalli ċans. Imma meta nkun free.

U ma nifx xi ngħidu, imma forsi ħadd jista' jiktibhomlhom lill-anzjani jew xi ħaġa żgħira jiġborhom, tkun qed tagħmel opra tajba. Jiena issa nidħol mal-grupp tal-anzjani u kieku noqgħod naħseb minn xi x'għaddejt, forsi nista' nagħti. Iva, jekk tiġbor xi ħaġa ibgħathomlna nirringrazzjawk mela bil-quddiem. Saħħa. Saħħa, Sinjura.
Jekk wasal biex issifer tħabbilx rasek, mur għand l-SMS tal-Belt, tas-Slima jew ir-Raba Tawde. L-SMS jieħdu l-eksib kollox, vjaġġar blajru bil-baħar, lukandi, insurance u kiri ta' karozzi. Għażel waħda mill-cruises favolużi tagħhom jew weekend fi Sqallija. Tabdax lil ħaddieħor bil-vaganza tiegħek. Serraħ magħhok u mur għand l-SMS jew ċempel 23 22 11 illum.
Soft challis, cotton viscose, cotton gabardine, silk polyester printed, chiffon plain jew fancy u mijiet ta' drappijiet differenti. Wieħed isbaħ mill-ieħor għas-sajf u l-mezzu temp. Dawn issibuhom biss L-akbar stabiliment għad-drappijiet f'Malta, JB Stores. JB Stores, dejjem ilibbiskom eleganti u bi ftit flus.
Kun żgura li għandek biżżejjed fliexken tal-litru ta' 7 Up għax bejn Mejju u Settembru tista' żurek waħda mis-7 Up Girls li qegħdin iduru Malta u Għawdex. Din tgħoddlok il-fliexken li mhumiex vojta u għal kull fliexkun li ssiblek, ittik fliexkun ieħor tal-litru b'xejn. Barra minn hekk, ma' kull tliet fliexken li tixtru, tieħdu wkoll biljett li jkun jilgħab f'waħda minn ħames lotteriji, waħda kull xahar bejn Mejju u Settembru. Kull lotterija toffri għaxar rigali ta' 52 kaxxa Seven Up tal-litru.

Meta kienet tbaħħar kienet issib xi għadu ta' xi landa tal-gelettini. Eh. U konna nagħmlu ż-żebbuġ. Eh, flok taġen jew jew skutella. Eh, eh, iva. eżatt, eh.
U konna kienet tagħmel il-melħ miegħu. U kienet.
Kienet tajt għaliex taħarqu. tagħmel il-melħ? Skużi? Kienet taf għaliex tagħmel il-melħ? Jew għax ħaddieħor kien jagħmlu. Eh, kontra l-għajn, sew, eh, eh. U kienet tajt San Barnabaw għajn ħażina tmur minn hawn. Ukoll waħda eh, minnhom. Eħe. Eh, u kienet iddawwar ġifieri anke sa taħt is-sodda kienet baħħar, kienet iddawwar b'dallatu.

Għax il-biċċa l-kbira minn fuq għal isfel kienu jibdew. Għax kienu jgħidu, Isna, isna qed nikinsuhom minn fuq għal isfel, għal barra. Eħe, u kienet tgħid it-talb ukoll, u tgħid xi talb. Le, mbagħad eħe. Imma din il-biċċa l-kbira kienet tgħid, San, San Barnaba u għajn ħażina toħroġ minn hawn. Eħe, fil-fatt hemm oħra jgħidulha, F'ġieħ San Barnaba u. Biex jekk hawn xi ħaġa tmur minn hawn. Kredu f'ġieħ il-laqgħa li għamlulu, bil-weraq taż-żebbuġ u tal-palm. Waħda minnhom di, għax hemm ħafna varjazzjonijiet u tajjeb li għattilna tiegħek ukoll. Eħe, u kien isir irmied imbagħad u meta, insomma, dak it-tħaħen imbagħad tifgaw u konna narmuh. Insomma, imma l-dbaħir ikun sar, eħe. Eħe. Ġifieri ta' Comta sibt il-glorja kien li qed tiftakar inti. Ejwa, eħe, wara l-Għid, dejjem wara l-Għid kien isir. Sewwa, eħe.
Nirringrazzjawk, Tata, li għattilna. Eħe, eħe. Saħħa, Sinjura. Hello! Hello! Insellmulek ukoll.
Insellmulek, grazzi, bonġu. Ħa ngħidlek, dan nafuh it-tbaħħir illum qed jitkellem. Mhux biss, insomma, imma semmejna t-tbaħħir bħala tip ieħor ta' tqabbil. Għax jiena għadni ġejja minn barra. Allura naf li bħal lum tmint ijiem kontu qed titkellmu. Sewwa, sewwa, jekk għandek xi ħaġa simili, għidilna. Fuq dak li kienu jgħidu l-antiki u dan. Iva, iva, affarijiet li mhux miktubin, affarijiet li tgħallmu bl-amment mingħand missirijiethom. Għidilna tiegħek. O Ġesù ġibtlek dil-warda. Għadha ħajja fil-qasrija, magħha ruħi nnoffrilek, tadrak fl-Ewkaristija. Eħe, ġifieri meta tmur fil-knisja forsi tgħidha, eħe, eħe. X'inhi llejla nerġa' niġi biex noħodha miegħi d-dar, flokha qalbi nħallilek, tadrak fuq dan l-artal. Din kienet tgħidilna waħda xiħ antika. Eħe, ġifieri mhux studjata l-iskola mela din, eħe, le għax affarijiet hekk li jinteressawna l-iżjed, tajjeb, eħe. Nirringrazzjawk, ta. Il-għaliex anki ilu ftit kien hemm xi ħadd ieħor ilna xi talb illi jgħidu meta jidħlu fil-knisja, qabel ma joħorġu fil-knisja, waqt il-quddiesa, għax qabel ma kinux joqogħdu jgħidu r-rużarju bilfors fil-knisja, imma ħafna minnhom meta tgħallmu r-rużarju bdew jgħidu r-rużarju biss u t-talb beda jintesa' mbagħad. Nirringrazzjawk. Talb sabiħ ħafna wkoll, le? Le, ma nixtri ngħidu.
Imma aħna. M'aħniex qed infittxu talb formali li jinsab fil-kotba jew li jgħallmuh il-patrijiet u l-qassisin. U dawn affarijiet bħal dawn iktar jimpressjonawhom in-nies. Imma aħna qed nippruvaw niġbruhom biex ma jintilfux, għax dana ma jibqgħux jingħadu iżjed once illi l-anzjani ma jibqgħux jgħiduhom aktar, hux? Nirringrazzjaw. All right, thank you, prosit tal-programm, ta. Grazzi, Sinjura, saħħa.
Hello. Hello.
Insellmulek.
Sallimlek, Bonġu. Mrs. Bonavija. Nixtieq ngħidu rigward it-baħħir, jien niftakar in-nanna kienet sib il-weraq ta' żebbuġ niexef. Taġen ħażin u dan nhar ta' ħamis ki- kull nhar ta' ħamis kienet tbaħħar, id- iddur fl-irk- kull erba' rkejjen tal-kamra. Wara aħna ngħidu l-kredu u sadattant hija kienet tgħid San Pawl ta' Ruma jekk hawn xi għajn reġġagħha lura. Eh, fil-fatt dina, eh, fil-fatt eh, Smajtha xi darba oħra din. Dana milli ma raha li oppost, jiġifieri. Aħna mill-Fgura, ma kont samgħa. Eħe. Imma l-Fgura ġew nies iżjed reċenti. Minn Ħat-Tarxien, fhimt? Iva, iva, eħe, eħe. U mbagħad imma mbagħad l-iktar interessanti hija li l-irmied konna niġbruh ġo karta u narmuh f'salib it-toroq. Sewwa, taf x'inhi dik? Fl-antik, mhux l-irmied biss kienu jarmuh f'salib it-toroq, għax kienu jassumu li dak l-irmied ġabar ġo fih l-inkwiet u d-dwejjaq li seta' kien hemm fid-dar. U fl-antik anki jekk kienu jaħslu xi tarbija marida, l-ilma li kienu jużaw biex jaħslu tarbija marida u anki xi bniedem marid, kienu jarmuh f'salib it-toroq jew ħdej il-baħar bl-intenzjoni li hemmhekk jinfirex ma jibqax fil-post. Ma nixxi ngħidu fiżikament ma jkunx hekk imma l-ħsieb ikun qiegħed hekk.

skont iċ-ċirkostanzi taż-żmien kif kienu jaħsbuha missirijietna. U kienet tħobb tqabbel ħafna, ġifieri ma m'għandux x'jaqsam mal-għajn. Ma tiftakarhomx, hu. Eh, per eżempju, nassumi kien imut xi ħadd kien ikun sta bene u hekk. Tifhem, kienet tgħid, tista' tkun gustusu serju għax minn hawn għaċ-ċimiterju. Jista' jkollok il-miljuni għax minn hawn bil-kuruni. Erba' żwiemel jittrottjaw, fittxu ħuduh 'il barra minn hawn. Fuq qabru għamlu l-uħġieġa, minn fuq daru kielu tiġieġa, fhimt? U kienet twila ħafna. Ejwa, semmek tiftakarha. Semm eħe, u mbagħad kienet qed qablinna oħra, aħna niftakar konna tlett aħwa bniet. U meta biex noqogħdu kwieti kienet tgħid kienet tqabblilna dieqsa poeżija, kienet tgħid, Darba kien hawn tlett aħwa, l-mogħdija tan-Namur, fosthom l-iżgħar waħda mal-plajja tħobb iddur, Darba marret ċelata, id-diżgrazzja li ra ġrat, iċ-ċurkett waqa' għal baħar u fil-pront is-sajjied rat. Imma kienet twila ħafna fejn. Ejja, għax imbagħad in-nemra mas-sajjied naħseb hu. Eħe, u niftakar oħti ż-żgħira kienet taħseb li qed tirreferi għaliha u kienet toqgħod tibki, fhimt? Ejva, ejva. Imma kienu qabel jaħslu l-ħwejjeġ fil-bitħa fil-banju. Ejva, ejva. U joqogħdu jaqabblu dawn.
Imma li xi ngħidu, hekk hi, b'hekk kienu jehdew hu. Eħe. Dawn li għedtilna int huma ta' nofs is-seklu l-ieħor. Eħe, eħe. Għax anki dik li semmejt l-erba' taż-żwiemel, jiġifieri kienu jirrefertu għalihom mhux bil-karozzi. Le, kienu ġa bdew bil-karozzi, imma għax iż-żiemel li jiġbed il-karozza warajh kien, qabel kienu jidfnu fil-ċimeterju tal-post, mhux biż-żwiemel lejl l-Addolorata.
Dik. Ifhimni, jiena m'iniex anzjana, fhimt? Le, le, naf, imma eħe. Jiġifieri kieku llum in-nanna għandha qrib id-90, imma niftakar. Le, le, xorta waħda, xorta waħda, dawk ta' żmienhom hu. Nirringrazzjawk mela, għedtilna ħafna affarijiet interessanti. Thank you, prosit tal-programm. Grazzi, Sinjura Saħħa. Hello.
Hello.
Għajdilna. Sur Branko.
Għajdilna.
Il-aħħar l-aħħar programm li għamilt. Ejva.
Kien hemm waħda għamlitlek talba fit-tul. Eh, eh, eh, tip ta' tedew dago. Eh, mela taf

Iva. Sitta dew jintqantalu. Bħal daż-żmien qed jagħmluh bil-Malti daż-żmien iżjed minn qabel. Iva, u anki, anki per eżempju inti trid tagħmel xi talba għal xi marid milli jkollok jew da, jew jkollok xi waħed fih, tista' turdnuha għand qassis u jkanta jgħidhielek qabel il-benedizzjoni.

Għawwġtulek id-dussies, kittini l-Malta u għawdex il-bintek ma nuħudhiex. Eh.
Kienet ibihbilali mela.
Insomma, għat għatlek int inti kien l-inderess tiegħi kien tixxi darba tiġi għaw ħdejja għax jiena raġel għandi 80 sena. U minn għajnejha spiċċajt. Imma billi tiftakar ħafna affarijiet kollox ikun interessanti hu. Ejwa, u insomma.
Ekku, Sinjur, jekk tibqa' fuq il-linja inkun nista' inkellmek mhux fuq ir-radio ħalli. Ma jaqtax issa mela. Taqtax il-linja.
Ibqa' fuq il-linja, Sinjur. Ejja.
Beefort Textiles joffru l-akbar varjetà ta' drappijiet tal-purtieri u ta' tapizzerija. Beefort Textiles joffru l-aqwa prezzijiet fuq drapijiet tal-purtieri protetti bl-Iskoċbar, b'servizz mill-aqwa għall-ħjata ta' purtieri. Beefort Textiles ta' Żabbar Road il-Fgura u Constitution Street il-Mosta. Jekk tridu ilma pur u nadif fil-vit tal-kċina, b'togħma tajba, aħsbu fil-Kuno Filter. Kuno Filter jiffiltra l-ilma u huwa faċli ħafna biex tużah. Kuno Filter, għal min jibża' għal saħħtu. Aġenti ewlenin Mederco Limited, Nisida Valley Road, Birkirkara.

f'ċerti attivitajiet li kienu jsiru, anke ċertu talb u anke għajdut li kien jintqal, tajjeb li jgħaddihom lil ħaddieħor. U fil-fatt għandna aktar semmiegħa fuq il-linja. Hello?
Għidilna. All right?
Għidilna. Issa, grazzi. Jiena niftakar li nanna kienu tgħidilna aktar babel norqdu. Iva.
U konna ngħidulha nduru madwarha ngħidulha nanna, għidulna għidilna għallajtina. U kienet tgħidilna talba, Madonna tal-Madonni, tieħu lili tħalli l-ommi, dik ommi Santa Klora, dak missieri San Franġisk, ħut il-kabuċċini la rttir kurċifiss. Għandi ġnejna ġewwa qalbi, kollha waħal su ġiżumin, msoqqija bl-ilma tal-ġenna għal pilwal su ġiżumin. Knisja ċkejkna ċkejkna, mdellija berba xamiet, tnej għal dala rasi, tnej għal riġlejja, Kristu f'ommi u l-Madonna f'idejha. Norqod u nistrieħ għal Alla u għall-erwieħ. Norqod u nirpoża u ma nibża' mill-ebda ħaġa. Ħwejjeġ ħżiena jillargaw minna, il-komplament tal-lejl it-tajjeb lilna u l-proxxmu tagħna kollu.
Bl-amment niftakar ta'. Iżgur bl-amment.
Eh, tajjeb. U nafara ta' tħabbir li inta ta' tbaħħir. Ta' tbaħħir għajdilna. Konna ngħidu hekk meta pereżempju xi ħadd jgħid ara naqra kif teħted din għandha bżonn imbaħruha xi ħadd xi ħadd seħitha. U eh. kienu ibaħru ftit eh, dak xi żebbuġ. Żebbuġ. U ftit xemma ta' tnibri u seba' mill-ħied. Eh, Mbagħad inqabdu n-nar.

Ġa San Pietru Pawl ta' Ruma, hekk għandek xi għajn, ta' xi għira, ta' xi mibegħda terġa' lura. Ġieh San Barnabaw, jekk hawn xaten oħroġhom 'il barra jiġru minn hawn ġew. Issa, tajjeb li nagħmlu daqsxejn waħda ta' riflessjoni żgħira hawnhekk. Li qegħdin nagħmlu dan il-programm, dan it-tagħrif huwa biex inkunu nafu x'kienu, kif kienu jaħsbuha missirijietna u mhux biex biex ngħidu hekk inħeġġu ħalli il għaliex din hi dawn huma superstizzjonijiet. Eh, żgur. Nilha wkoll imma l-aqwa t-talb hu la Issa tagħmel talb. l-importanti t-talb huwa importanti Ejwa, ħafna mhux vera. Imma tajjeb li niċċaraw daqsxejn waħda dan il-punt. Eh. Tajjeb? Eh, Għandek xi ħaġa oħra xi tgħidilna? Da, nista' Nirringrazzjawk ta' interessanti ħafna. All right. Saħħa.
Nistennulek saħħa. Hello. Hello.

Anki kienu t-tfal iż-żgħar kienu jwaqqfuhom fuq saqajhom qabel kemm għandhom sena biex jitgħallmu jimxu. Iva, niftakar ukoll. Ġieli kienu nkun hemm xi ġenituri jaqbdu li t-tifel jew t-tifla jkunu għadhom żgħar iġebbduhom biex ta' parsi jħarruhom jitwalu. Jiġifieri bħalma kienu jqabbluh bħala Kristu tela' 'l fuq u tela' fil-għoli u 'l bogħod u hekk, kienu jqabbluh ukoll ma' min iqum Mill-baxx u jogħla u jitwal, jiġifieri kollox. Ma nafx, tiġri, kienet tgħidli. Ejwa, tiġri. Eh, imbagħad ngħid jiena, eh, pereżempju mmur, kellna gwerra rabba bil-mera, ngħid ħa mmur nara kbirt xi. Eh, għax imbagħad temminha u meta tkun żgħir taħseb li dak il-ħin tara riżultati. Ngħid li ħsieb, għidt jien. Imma dana bħal tal-jogging hu jew min irid jirqaq mhux mhux wara nofs siegħa li jieħu d-dieta jirqaq hu. Konna innoċenti.
Imma insomma huma kollha affarijiet interessanti għax jikkonnettjawhom ma' xi ħaġa spiritwali, hemm raġunijiet li għandhom storja antika mhux kemm tispjegahom b'erba' kelmiet lanqas. Jogħġbuni ta' jien noqgħod niftakar fihom, vera jogħġbuni. Le, nirringrazzjawk, eh, grazzi ħafna. Saħħa. Saħħa, Sinjura.
Sinjuri, merħba. Dan huwa l-Kaptan li qed ikellimkom. Huwa l-pjaċir tiegħi nilqagħkom fuq din it-titjira. Jiena ċert li ndunajtu bil-ħwienet duty free li jinsabu fid-departure kif ukoll fl-arrivals lounge tal-Arjuport Internazzjonali ta' Malta. Ma' kull ħames liri li tonfqu f'dawn il-ħwienet tingħataw biljett b'xejn b'ċans li tirpu Mitsubishi Lancer Station Wagon. Nawguralkom il-vjaġġ u riżq it-tajjeb ma' Piazza La Vallette. Piazza La Vallette, great shopping, great value, great lottery.
Il-ħin issa huwa nofsinhar neqsin kwart. Ngħaddu biex nisimgħu aktar semmiegħa Guido. Iva.
Hello.
Hello.
Għidilna.
Għandi waħda ġifieri ta' meta tkun ħierġa mill-knisja. Eh. Eh, tgħid hekk. Eh, Ġesù sejra mmur, sejra nħallik. M'għandix xi ntik, intik qalbi u ġismi nħalli jomlugħ fuq il-mejda tat-tqarbin. Eh, kienet frekwenti din it-talba tajba. Mhm. Imbagħad oħran meta jkun il-bart. Iva, mm.
id-dar tajda ma mhux il-knisja. Le d-dar. Jew fejn tħoss il-bar. Fejn il-bar, anke barra speċjalment. Iva, għajdin. Għax ġewwa ma tantx inħoss. Għax interessanti.
Aħ kemm hu bart, it-sija ta' Lukart. Lukart ibiħilla bar minn ġo sodda għal ġol qabar. Eh.
Ma għandha x'taqsam mal-bart, ġifieri għax tibda bil-bart. Meta jkun il-bart tgħid aħ kemm hu bart. Iva, mbagħad tgħid. Id-dija tal-Lukard. Iva, għax hemm ċerti espressjonijiet xi darba nsemmuhom ukoll li tibda b'xi senten, b'xi erba' kelmiet u xi ħadd ikompli jgħinek. U t-tfal meta tgħidilhom taf kemm jitkow jieħdu pjena. Iva, għax qabel ma tantx kellhom biex jgħaddu żmien it-tfal minn barra l-logħob komuni li kellhom. Pereżempju x'ħin tneżżagħhom biex jinqatlu u hekk. Jieħdu pjaċir bix-xejn. Kien hemm xi kliem ukoll li tiftakar għal għalhekk ukoll? Le, le, dawk, dawk. Eh, ġifieri tgħidilhom kliem hija Għax jiena ġifieri waqt. 31 kull ma għandi minn naqra lil U le, tisma' ma hemm li u law. tisma', iva, Qed iva. tifhem għax il-bqija ma U tantx. fil-fatt, qabel in-nisa tad-dar speċjalment i ma kellhomx radjijiet u ma kellhomx biex jegħdew. U l-ħasil kienu dejjem jagħmluh bl-idejn, it-tisjir, il-ħasil tat-tfal, il-faċendi tad-dar. U waqt dawn biex jgħaddu ż-żmien kienu jkantaw, iqabblu, jgħidu poeżiji, stejjer, leġġendi. U b'hekk kien jgħaddi ż-żmien u kienu jżommu lit-tfal attenti xi ftit, jżommuhom ftit ħdejhom ukoll.
Nirringrazzjaw.
Prosit, bye. Hello. Hello.
Hello. Hello. Kellimna.
Għidilna, Sinjura.
Qed nisimgħu. Jiena, jiena l-istess waħda għadni. Eħe, baqgħalek xi ħaġa oħra x'tgħid? Le, fil-fatt, eh, fil-fatt, sinjura, sinjura. Sinjura, sinjura, ħa nitkellem daqsxejn jiena. Eh, mhux mhux inti kont qed titkellem magħna fil-fatt, kellna kellna lil semmija oħra fuq il-linja. Fil-fatt tista' li ti- le. Le, le, għax inti bdejt qabel ma qaltlek. Mela għidilna. Ħobbu l-Alla.

Insejta bħalissa. Bħalissa nsejta. Eh. eh ek, zajra u kol, ta. U iva.
Eh, ġes, eh, di, ara, u short and sweet. Ġesu, fil-ħodu meta tqum trot is-salib, Ġesu kull ma nagħmel nofri ħalli mħabbtek, xerret fuq u l-barka mqatta tiegħek. Minn bżonn toqgħodu tajdu ħafna affarijiet kienu jgħidu. Ġakolatorja.
Ġakolatorja żgħar.
Sewa. All right. Alla, għamlu l-ġid.

All right, grazzi ħafna ta. Ma xina mrobbija tajba allura. Eh, eh, eh, allura.
U jien daw qed innazna. Minn fej miż-żejtun jew żebbut minn fej? Le jiena minn Balzan. Eħe, ġifieri hemmhekk kontu tajduhom jew is-seda Balzan. L-ħamru.
Eh, l-ħamru.
Okay.

Hello! Hello, bonġu.
Leonette proset tal-programm u ta' daw l-affarijiet tal-antik għax naf ħafna minnhom kienet tgħidhom lil nanna wkoll. Għid xi waħda li forsi ma semmewhiex qabel. Jew xi Jiena se ngħidlek isa bħal talba kien jgħidli l-papa tiegħi qabel norqod. Jiena n-naġa tiegħek, inti l-pastur tiegħi, Alla xi grazzja tani fil-ġenna nista' nkun miegħek.

Nieħu pjaċir bihom ħafna u ħafna li. Le, grazzi ħafna talli ċemplu u tgħidihom għax dawna bil-żmien jintilfu għax jirriplejsjawhom affarijiet oħrajn, hux? Vera. Min ma jkunx jista' jċempel jekk iktibhomlna nirringrazzjah bil-quddiem ċerti affarijiet. Proset. Grazzi mela, saħħa, eh. Saħħa, Sinjura.
Hello. Hello.

Sewwa, jiġifieri mhux qed ngħid sewwa taqbad u tbaħħar meta jkollok l-inkwiet, imma qed ngħid sewwa li qed tgħidilna l-okkażjoni, qed tgħidilna l-okkażjoni x'kienet. Għidilna. U anki issa nhar ta' Ħamis iddoqq qampena.
Il-qampena ta' wara ta' filgħaxija. Ta' flgħaxija xi s-sebgħa. Eh. Kienet tgħid xi taqbila? Għidilna jekk tiftakarha. Eħe, kienet tgħid San Barnabaw, keċċi t-tentazzjoni minn hawn. U missierna u ħobżna.

Nirringrazzjawk, ta. Thank you. Hemm oħra li minflok isemmu 'l San Barnabaw, hemm min isemmi per eżempju San Gejtan u San Guzman. Jekk hawn xi ferħa jew xi għajn imur kollox mad-duħħan. U mbagħad hemm oħra wkoll f'Ġieħalla u San Damjan biex ifejqha l-kbar u ż-żgħar. il biex infejqu l-annimal. Ġifieri kienu jużawhom ukoll anki biex ifejqu mard tal-annimali. U San Damjan u San Guzman huma Kosma u Damjan huma qaddisin protetturi tat-tobba wkoll. Imbagħad fl-istess ħin isserraħ moħħok għax tgħidlu rajt kif għaddieli. U iva tkun għad xi ħaġa tagħmel mill-aħjar u imma ma tfissirx kienet xi kura speċjali. Bħala devozzjoni tagħmel. U iva iva. Thank you.
Saħa sinjura. Grazzi.
Tridu tixtru kamra tal-banju b-115 lira? Jew madun ta' ċeramika b'żewġ liri u nofs il-metru? Smajtu sew! Morru fil-warehouse sale fi Flair Deri bil-Kirkara. Hemm issibu settijiet u madun tal-kamra tal-banju, madum għal kċejjen u ċeramika tal-art ta' kull tip bi prezzijiet li dan is-sale biss jista' joffrilkom. Mela narawkom f'Misraħ Frar 28, mitt metru 'l fuq mill-venda tal-karozzi tal-linja, Fleur de Lis, Birkirkara.
Cola Roll, Fruity Blue, Strawberry Maybe they're good for you, they're fresh.

Il-ħin huwa nofsinhar neqsin sitt minuti. Ngħaddu għall-aħħar telefonata fil-qosor kemm jista' jkun imma hello. Fil-fatt kellna semmiha fuq eh, din il-linja, imma hawnhekk eh, fil-fatt nara. Hello. Mm, fil-fatt kellna xi semmija kienu ilhom fuq il-linja, nerġgħu nippruvaw tal-aħħar. Hello. Hello.
RTK hawnhekk, sinjura. Eħe, ħa ngħidlek. Ma neħdu tal-aħħar għax il-ħin qed jagħfas. Għidilna. Ħa ngħidlek missieri qabel kien jorqod, kien jgħidilna ħa norqod u nistrieħ għal Alla u għall-erwieħ. Ħa norqod u nirpoża ma nibża' mill-ebda ħaġa. Żewġ anġli ħadha rasi, tnejn oħra ħadha riġlejja. Kristu ġewwa qalbi u l-Madonna żewġha u l-Madonna ġewwa jdejja, sodda salib, imħallda kuruna, u min iħobb il Ġesù hu tal-aħħar ma nafhiex għax għandna rrekordjat. Kienu jvarjaw ħafna daw, daw it-tap ta' filgħaxija ta' qabel l-irqad. Għandna rrekordjata, hemm ili ma nismagħha, għax kien qalilna jiġifieri meta kien fis-sodda. Iva.
Eh, kellu 83 sena ġifiri meta miet. Eh, din talba antika u tvarja minn post għal ieħor. Ija, sabiħa ħafna.
Naringrazzjawk ta'. Ximni, u prosit tal-programm. Grazzi, saħħa.
Grazzi, sinjura.
U eh, fil-fatti dispieċi li mandi xin biex nieħdu aktar telefonati. Telefonati ta' semmija huma dejjem interessanti il għaliex dawn huma affarijiet, dawn huma taqbiliet ħalli ngħidu hekk li ma nsibuhom fl-ebda kotba. Naħseb m'hawn l-ebda kotba, hux veru Guido? Issibhom fi ktieb jekk xi ħadd jiktibhom, jiġifieri. Kultant insibu xi tnejn tlieta miktubin u xi oħrajn. Imma rridu nisimgħu iżjed ħalli forsi niktbu oħrajn biex ma jintilfux. Iva, u fil-fatt is-semmiegħa tagħna qed ikunu qed juru koperazzjoni ħafna f'dan il-lat. U jekk jistgħu, min jista' jiktibhomlna, jibqgħulna iżjed, iżjed nistgħu nirriferu għalihom, hux? Hekk hu, u jekk, mela jekk hawn xi semmiegħa li ma laħqux tkellmu magħna u għandhom ukoll xi taqbiliet dwar, speċjalment dwar it-tbaħħir, illum tkellimna dwar it-tbaħħir, imma anke. Jista' jkunu anki oħrajn. Imma llum billi qbadna t-tbaħħir bħala wieħed mit-tipi tat-taqbil. Nieħdu pjaċir biex veru, jekk is-semmiegħa tagħna jiktbuhomlna u jibagħtuhom. Indirizzaw dawn l-ittri lil Guido Lanfranco, Programm Bejnietna, RTK, Media Centre, Blat Al-Bajda. Guido, għal-lum ikollna nieqfu hawnhekk il għaliex qed isir ħafna ħin. Nirringrazzjaw 'il kull min ġenbna u nirringrazzjaw lilek ukoll. U fil-fatt Guido fi programm ieħor nixtieq li hemm dik it-taqbila li semmejt anke bħal-lum tmint ijiem li konna Nilagħbu meta konna għadna żgħar. Eh, waħda mil-logħbiet.
Taqbil tal-logħob, mela. Iva.
Darb'oħra nagħżlu xi ftit taqbil fil-logħob. Eh, u fil-fatt nistgħu ngħidu wkoll eh, xi tkun ir-referenza. Biex naraw forsi l-oriġini u l-modifikazzjoni tagħha. Ekku, u jiena ċerta li minn raħal għal ieħor ikun hemm anke varjazzjonijiet. Kollox jivarja, kollox jivarja. Fejn jinżel